Güýz aýlagynyň dowam etýän günleriniň biridi. Mekan bilen Guwanç atly iki dost iý-içip oturmaklyk üçin golaýda ýerleşýän kafeleriň birine gidýärler. Olar baryp menýudan zatlary gördüler-de, zakaz bermeklik üçin ofsiant gyzy ýanyna çagyrdylar. Ol gelýän ofsiant gyz Mekanyň gözünde biraz wagt eglendi. Ol gyz oňa mähirlije ýylgyran wagty, Mekan oňa seredip näme zakaz etjegini ýatdan çykarypdy. Oňa derek Guwanç zakazlary berdi. Ofsiant gyz gidensoň, Guwanç Mekana, Sen beýdip seredip oturma. Ol seniň puluň bolmasa saňa bakmaýarym diýip aýtýar. Mekanda ol şäherdäki iň baý maşgalalaryň biriniň ogludy. Ol öňem näçe gezek bu kafe gelse-de, bu gyzy bu ýerde hiç hili görmändi. Ol bu ofsiant gyzyň adyny öwrenýär. Onuň ady Selbi eken. Mekan şu wagta çenli Gonçilin kiçilikden bäri iň ýakyn dosty. Ol ähli etýän zatlaryny onuň bilen maslahatlaşyp etýärdi. Ýöne bu gezek ol onuň bilen hiç ýere ylalaşasy gelmedi. Ol birnäçe günläp Selbi hakda pikirlenmejek bolsa-da, başa barmady. Şol bir wagt ol dostunyň aýdanlaryny-da kellesinde aýlaýardy. Şonuň üçin ol Selbini barlap görmeklik üçin öýünden köne küşel eşiklerini tapyp, ony geýinip, Jübüsine-de azajyk mukdarda şaýlyk teňňeleri salyp, kafä gidýär. Ol baryp ýankafsan gyz Selbä özüniň örän ajygandygyny, ýöne iýip-içmäne ýeterlik pulunyň ýokdugyny aýtýar. Selbi onuň ýüzüne sajerk bilen çalaja ýylgyryş edip, mekana arkan geçip oturmagyny we häzir ýanyna barjakdygyny aýtýar. Mekan buňa haýran galýar we bir tarapdan begenýär deý. Säwli dostunyň aýdanlary hak bermeýärdi. Selbi mylaýym ýylgyryşy bilen Mekana nahar getirýär we oňa arkaýyn ilişip gitmegini, ýagny töleginiň gerek däldigini ýaňzytýar. Mekan bu wakadan soňra indi bir minudam içindäki duýgularyny beýan etmän eglenesi gelmedi. Şol wakadan soňra Mekan bir gün ir säher bilen turdy-da, Derrew taýýarlyk görüp, Selbiniň işleýän kafesine gitdi. Ol görse beýleki işgärlerdenem ir gelen eken. Onam ol daşarda garyşyp durmaly bolýar we biraz wagtdan Selbide işe gelýär. Selbi Mekany gapyň agzynda görüp, ony müşderek munda içeri girmekligi teklip edýär. Ýöne görüp otursa, ol başga maksat bilen gelen eken. Mekan derrew ýüregindäkileri uly tolgunma bilen içinde saklap bilmän daşyna çykarýar. Ol Selbä ony nähili gowy görendigini aýtýar we özüniň söýgüsi bolmaklygyny teklip etýär. Selbi onuň ýüzüne seredip durşuna bular ýaly zadyň boljakdygyna garaşmandy. Ol biraz wagt doňan ýaly bolup durdy we soňra Mekan onuň elini tutanda, Özüne gelen ýaly bolup, ýylgyryp oňa seretdi. Ol öz ýylgyryşy bilen Mekany makullaýandygyny bildiripdi. Olar şeýdip, söýgüli boldular. Ýöne Mekan özüniň baý maşgaladandygyny aýtmandy, ol özüni garyprak görnüşde görkezýärdi. Ýöne Selbiniň durmuşy-da öwerlik däldi. Ol özüniň gününi şol kafede işläp aýlaýan eken we maşgalasyna-da işläp kömek edýän eken. Buňa garamazdan olar şeýle bagtlydylar we bir-birini çyn ýürekden söýýärdiler. Şeýle bagtly pursatlaryň dowam edýän günleriniň birinde Guwanç dostuny görmek üçin onuň öýüne gelýär. Sebäbi Mekan Sel bilen gürleşip başlan bäri dostuny ýatdan çykardy diýen ýaly. Ol Guwanç öýe gelende, oňa ähli zat bardy gürrüň berýär. Guwanç-da bu zatlary eşidip örän gaharlanýar. Ol Selbiniň garypligi sebäpli oňa mynasyp däldigini aýtýardy. Mekan dostunyň bu sözlerini örän göwnüne alýar. Olar şeýdip düşünişmän aralary bozulýar. Ýöne Guwanç Mekanyň ýakasyny goýbererli däldi. Ol gidip, Mekanyň kakasyna ähli zady bolşy ýaly gürrüň berýär. Mekanyň kakasy-da baý adamlaryň biri bolansoň, öz abraýyny peseltmejek bolup, beýle ýagdaýy kabul edip biljek däldi. Ol garyp myşgalany öz öýüne kabul etmeklik niýeti asla ýokdy. Onnoň ol öz ogly bilen bu barada gürrüň açýar we oňa bu zatlaryň asla başa barmajakdygyny aýtýar. Ýöne Mekanyňam Selbiden ýüz döndürmeklik niýeti ýokdy. Ol kakasyna garşylygyny bildirýär. Kakasy-da peý bermänsoň, oňa, Selbiden ýüz döndürmeseň, mirasdan mahrum boljakdygyny aýtýar. Hemme zady göz öňüne alan Mekan, Selbä bolan söýgüsini hiç bir zada çalyşmaýar. Ol kakasyna bolýar diýip öýden çykyp gaýdyp, Selbiniň ýanyna gelýär we ähli zady başdan-aýaga bolşy-bolşy ýaly gürrüň berýär. Selbi bu zatlary eşidip bir tarapdan begenjegini-de bilmedi, gaharlanjany-da. Şonda doly Mekanyň özi üçin gelendigini düşünip, ony bagryna basýar. Ýöne bu gezek Mekan hakykatdanam garyp galypdy. Onuň ýanynda indi artykmaç ýekeje teňňe-de ýokdy. Selbi hemme zadyň gowy boljakdygyny aýdyp, ony öz öýündäkiler bilen tanyşdyrmak isleýär. Mekan entek iş tapmanka kän gitmejek bolsa-da, Selbi onuň ugruny tapyp alyp gitýär. Takside baryşlaryna olar derrew ýetýärler. Mekan ulagdan düşüp seretse, bir ullakan köşk oňa seredip durdy. Ol nämäň nämedigine intäk düşünip ýetişmändi. Ol Selbini garyp maşgaladan diýip bilýärdi. Asyl görüp otursa, Selbiniň-de özünde saklan zatlary bar eken. Selbi garyp maşgaladan däl eken. Onuň işleýän kafesi-de kakasynyň öz hususy kafesi eken. Olaryň ondan başga-da kän kafeleriniň bardygyny, Selbi-de hiç gyssan wagty ol ýere baryp işleýändigini aýtýar. Bu zatlary eşidip Mekan aňkdan korkup galýar. Selbiniň ene-atasy bu bolan ýagdaýlara düşünip, dogry kabul edýärler. Selbiniň kakasy Mekana iş berip ony işe alýar. Olar şeýdip bagtly durmuşda ýaşap, birnäçe wagtdan soňra toý etýärler. Toýdan soň dokuz aý dokuz gün diýlende olaryň enaýyja gyzlary dünýä inýär. Bu çagajyk dünýä ineninden olaryň durmuşyna has-da şatlyk Şol gün goşulýar we agzybirlik getirýär. Mekanyň kakasy agtygyny göresiniň gelýändigini we ýalňyşyny düşünendigi üçin Mekan bilen ýaraşýar. Şeýdip bu iki maşgalada-da agzybir durmuş dowam etýär.